Гүзәл Салаватовага да радиотыңлаучыларыбыз яза. Хәерле иртә, матур көннәр, иртәнге чәйләр. Кайнар сәлам Гүзәлгә, Ульяннан Миләүшә язган. Гүзәл, без сине тагын да яхшырак белер өчен 10 сорау әзерләп куйдык. Шул 10 сорауга кыскача гына җавап бирә алырсың микән? Әйдә. Иртән мин һәрвакыт елмаям.
Үзүзенәме? Көзгегәме? Кояшка, минем тәрәзгә, безнең бүлмә тәрәзәсенә кояш чыга. Ә кояш чыкмаса?
Кояш чыкмас. Мин үзем кояш булып балкыйм диген.
Дөрес. Елмаер өчен миңа
Елмаер өчен миңа сәбәп булмаса да сәбәп табырга. Сәбәп табам. Ә менә гел кәефең булмаганда. Ничек сәбәп табасың? Менә бер киңәш булсын. Йога.
Йога юк.
Йогурт белән. Күрсәт әле.
Иң яратып әзерли торган ризыгым.
О. Э, так, так, так. Иң яратып ә, өй токмачы. Төгәт майлы тавык белән.
Тукта, зинхар, тукта. Тавык, тавык теге бройлермы? Юк, бройлерын яратмыйм, ул коры була. Нормальный, нормальный, бик таза. Нормальный авыл тавыгы булсын ди. Яраткан җырчым. Яраткан җырчым. Ух, Рифат Зарипов.
Минем иң зур кимчелегем.
Ашулана белмим.
Ашу тотмыйсың. Тотмыйм әйе.
Син моны кимчелек дисеңме? Кай вакытта әйе. Дип саныйм. Нәрсә, изеп китә башлыйлар әллә? Әйе.
Куллана башлыйлар. Алтын балык тотсам, иң беренче теләгем
Ипотеканы томалау. Мин дә шул хакта уйладым дигән. Китте лайклар китте монда хәзер. Кәефем булмаганда мин бизәнәм. Юктан да. Ә менә кәефем булмаса, башта йога ясыйм иртән торып, аннан соң сизәм икән кәефем юк булганны. Хотя бы индек булса да сөртеп куям. Кызлар.
Булышамы соң?
Булыша. Сезгә киңәш.
Иң яратмаган эшем. Бар мондый эш. Бар.
Нинди?
Әйтмим инде. Әйт инде. Файдасы да бар дигең. Иң яратмаган эшем ул җәмәгать күп иттереп посуда юу. Бәйрәмнәрдән соң була бит әле. Ә ник алып бирмиләрмени?
Э, бар, бар, ансы да бар.
Машинасы да бар. Шул җыештырырга яратмыйм.
Ну бит әле өйдә генә түгел, кайвакыт Та э, кайнаналарга да кайтырга туры килә. Кайнана сәлам.
Минем Ул белә инде.
минем холкымны тасвирлаучы биш сүз.
Үҗәт, тормышны яратучан а, һәм
Бишәү, бишәү. Икәү генә. булды. кешелекле, Мгм. а, үз сүзендә торучан Мгм. һәм һәм һәм Кеше нинди генә начарлык, нинди генә яманлык эшләсә дә, яманлык белән җавап кайтармау. Афәрин.
Һәм җырчы булмасам, мин.
Фотограф булыр идем. Яратасың фотография? Әйе. Димәк, син матурлык яратасың. Шулай. Ә менә гел гомумән кешеләр була бит инде, төрле кеше. Һәрберсе дә сиңа позитив булып, яхшы киңәшләрен, елмаеп, сиңа ихлас теләкләрен генә җиткерми. Ул вакытта нишлисең? Сиңа хейтерларың яза башласа. Эльвира, менә ышанасыңмы, юкмы, кичә э, уйлап утырам, шулай мин әйтәм, Инстаграмга куям бит инде хәзер Болгар Россиядә радиосына. тыелгансыз сән челтәр. Әйе. Әйе.
WhatsApp статусларына. Хейтерлар булганы юк. Гомумән. Гомумән. Менә мин бүтәннәрне карыйм, аларга язалар, постлары астында язалар, смслар язалар. Шуңа ачуың киләме?
Ачуым килә, ну мәтәм мин нәрсәм белән ким, нигә миңа алай дип язмыйлар дим. Юк. Берәр мөгез чыгарып бара. Берәр кием белән чыгып сәхнәгә анда.
Кием белән чыккач язмыйлар инде, киемсез чыгып бара.